garşyladyňyz diýip umyt edýän. Iň gowy arzuwlar, päk arzuwlar. Tiz geljekde hemmämizede ähli halkymyza esasy halkymyza ýurdumyza açylmak azatlyk almak Türkmenistany yzymyza gaýtarmak we de bütin ýurdumyzy erkin, azat ýurt etmek arzuw edýän hemmämize-de. Hemmämize-de toý etmek, ýurdumyzda toý etmek nesip etsin, bileje. Uludan Hudaý ýoly toý bermek. Men şu gün çykyş etmegimiň sebäbi, birnäçe hepdeläp birnäçe adam haýyşt etdi. birnäçe zatlar hakda çykyş et diýip pikir etdim, başgalar çykyş eder diýdim, ýöne başgalar olaryňam öz işleri ekän, şoň üçin men şu meseleler bilen özüm çykyş edäýin diýdim. Birnäçe zatlary, birnäçe mowzuklary bu gün degip geçsek, zenan-gyzlarymyz hakda, olaryň basyş astynda we şeýle agyr ýagdaýlarda gezip ýörenler hakda, başga mowzuk maňa bir wideo iberdiler. Ol wideoda bir kiçi gyzjagazy, peşohodda barýan gyzjagazy maşyn urup geçdi, ondan soňam ikinji maşynam üstünden sürüp geçdi. Üçünji mowzugymam naýomnikler bardy. Türkmenistandan Orsyýada gidýän we naýomniçestwo, gulluga düşýän erkekler bardy. Aýallarymyz hem bardyr, ýöne w osnonom erkekler. Agyr gürrüňler. Ýöne biz şu gürrüňi, zatlary, şu diskussiýalary, şu mowzuklary, şu temalary açykda aýtmaly, hökman bular hakda geplemeli, hökman bulary söhbetdeşliklerde, zatlarda açyk açyklamaly, meň pikirimçe. Ýene-de bir mowzuk, Türkmenistanyň erkekleri köpüsi, Başga ýurtlara gidip, hökman dürli-dürli hapa, erbet we şeýle täzeliklerde çykarylyp, türkmenleri masgara edýänler. Biziňkiler, biziň erkeklerimiz nämäni gowy görýär? Birinjiden-ä, türkmenler Esasy birinji kimi diňleseň kimiň blogyny seretseň haýsy erkegiň zatlaryny görseň aýal günäkär türkmen aýal şeýle ol welaýatyňky beýle bu welaýatyň şeýle diýip çeýt çykyş edýärler özem hemişe welaýaty nemetmek geçirmek öz nemelerini meň bilýänimçe Ýa aýallar barada, türkdäki aýallar barada kän habarlar eşidenimde, hemişe başga daže ýurtlaryň, naprimer, Özbegistanyň ýa ýene biriniň, bir ýurduň aýallary tutulsa, olar hökman özlerini türkmen diýip görkezýärdi ýa-da çärjewli ýa-da ýene bir ýer lebaply, daşhuzly, ýene bir ýerli diýip görkezýärdiler. Indi türkmen erkeklerem welaýatly. Welaýatyň aýallaryna, zenanlaryna bir topar hapa-hapa zatlary näme etjek bolýa, taşlajak bolýa, atjak bolýa üstüne. Nyýazowam şeýle syýasaty bir wagtlar geçiren. Nyýazow haramzada iň birinji Daşozuň aýallaryna bir topar hapa zat döküp, telewideniýede hapa zat döküp, Şeýdip hapalajak bolup, esasam iminna Daşguzy şeýtjek bolan. Näme üçin? Men size şuny düşündireýin. Daşguz welaýaty öňler gaty erkin welaýatdy. Daşguzda, iminna Daşguzda bir topar protestler zatlar bolýady. Bir wagyt daže bir türkem Daşguzda öldürdiler. Sebäbi şol türk Daşguza gelip, siziň öz prezidentiňiz, öz baştutanyňyz sizi gul tutýa diýip neme etdi. Siz hiç kim, siz adam däl diýip nemeden. Şonda şol türki Daşuzyň erkekleri öldürdi. Togsanjy ýyllarda bolan waka bi. Daşuzda birnäçede şo wagtlary zabastowka şonýalak nemeler bolan. Birnäçe aýallar we şeýle halky aýagyna durup zabastowka edenler kän Daşuzda. Şonda Nyýazow Basyş edip başlady. Immina Daşuzlylara. Meň ýadymda, togsanjy ýyllar. Gowy ýadymda. Meň özüm uje şol wagtlary şeýle şu hökümeti ýigrendim, birinjiden-ä. Sebäbi başga ýurtlaryň bir topar hapasyndan hapasyny getirip, pul üçin, zat üçin özleri Hemme zat rugsat berip zat edip halkymyzy basaltdyrdy. Ondan soňam halkymyzyň aýallaryndan siz eýle siz beýle diýip neme edip başlady. Erkeklerimizem hiç zat diýip bilmedi. Ine, ene şu iň birinji iň siz erkeklere. Sizi hormata goýmajak zat. Birinji siz goraga gelmelidiňiz. Aýalyň goragyna. Siz bolsa henizem aýallardan günäkär çykarýaňyz, ýene bir zat çykarýaňyz. Birden beter bir aýal bir zat nemeden bolsa boldy. Aýallar eýle, aýallar beýle, bu aýal beýle, bu aýal şeýle diýip neme edip başlaýaňyz. Bu aýal erkegi taşlady, bu aýal gezdi. A gezende näme? Siz näme gezeňizakmy? Bir aýal gezipdir, näme indi şondan Hemmesi şeýle diýip neme diýeňizmi? Ýa-da indi şo şonýalak ýaman aýalmy şo? Gezipdir-dä. Gezen bolsa öz işi ary neme etsin aýrylyşsyn-da gitsin. Türkmen aýal kakrastiki erkek ýaly aýagyny özi neme edip bilýär. Maşgalasyny hem galdyryp bilýär. Maşgalasyny hem bakyp oturan türkmen aýal. Hemme işleri hemme zatlary şu wagt türkmen aýal edip otyr. Maşgalanyň zady bakyp oturan türkmen aýal. Eliňiziň aýaňyza şeýt nemet gezmeli türkmen aýallary. Käbir toparlar, blogerler uje neme edip başladylar, köp sag bolsun. Siz aýallar üçin şeýdip durýanyňyz, aýallaryň goragyna zadyna çykýanyňyz gaty gowy, gaty dogry zat şu. Aýallar nähili bolsa bolsun maňa tapawudy ýok. Şu wagt bolup duran zat, şu wagt bolup duran Betbagtçylyklara aýallar günäkär däl. Olara diňe erkekler. Näme üçin? Sebäbi siz erkekler dolandyryp oturan hemme zady. Aýallardan bagly däl. Hiç zadam. Indi şu ýerde men birnäçe wakalary çykarjakdym. Haýsy wakalar? Ine birnäçe gyzlar, birnäçe çagalar, birnäçe aýallar basyş astynda, gynama astynda şeýle zatlarda geçip, ondan soň polisiýa olary basyş edýär. Ine, men öz bir goňşym barada mysal bereýin. Meň goňşym ýetim gyzdy. Men oň bilen soň tanyşdym. Ondan öň men ony tanamaýardym. Onuň Enesi ýokdy, atasy ýokdy. Garry mamasy bilen bolup ýören gyzdy. Garry mamasy ölensoňam, ony öz daýysy gynan. Ondan soňam milisiýa näme etdi? Milisiýa şo gyza basyş edip başlady. Gyzy gorkuzyp, yzarlap, birnäçe hepdeläp yzarlap. Ahyry o gyza öz ýakyn tanyşy, olam LGBT adamy, şol kömek etdi. Sen diýdi, bärde iň gowusy galma, men saňa pul bereýin, poýezde otur, Aşgabat taraba ugra diýdi. Şeýdibem şol gyz Aşgabada ugrady. Aňyrda-da birtopar agyr günleri gören. Aşgabatdaky polisiýa ýöne oňa birazrak kömek eden, ol tarabynam görkezeýin. Maňa-da Aşgabatdaky polisiýa birnäçe kömek eden, tak şto uçastkowyýmyz. Tak şto polisiýadaky hemme işgärleri ýaman diýjek däl. Ýöne w osnonom welaýatlaryň polisiýa işgärleri, Ine, naprimer, meniň ýaşan ýerimde Ýaşka diýen önürgençli Ýaşka bir topar maňa basyş edip, zat edip, meni yzarlap başlanda, men ony özüm näme etmeli boldum? Tä men özüm porkatura ýazýançam, tä men özüm ony, özüni prokuraturaň üstünden geçirýänçam, şol haramzada hiç bir ýerde galdyrasy gelmedi. Kömek etmegiň ornuna gaýtam bu haramzadalar seni yzarlap, seň yzyňdan gezip, saňa basyş edip, zat edip, ahyry seni ýa öldürýä, ýa gömýä, ýa-da seň şeýle gaharyňy getirip, senden hereket görýä. Menden gören hereketi özüne garşy hereket boldy. Men gaty çydamly adam. Ýöne meni üçünji gezek nemetseň boldy. Ondan soň men seni özüm gömýän. Şeýdibem men Ýaşkany paşsi gömdüm. Gowy bolsun, ýaman bolsun, haýsy bolsun, hemme adamlaň atlary, zatlary mende durandyr. Şu wagt Ýaşky görür oturan bolsa, Ýaşky häli seň görjegiň öňüňdedir. Şu wagtam görüp oturandyrsyň. Birinji Hudaýdan alarsyňyz siň hemmäňizem. Indi, ene şu meniň goňşymyň. Wakasy. Şeýle wakalar gaty kän. Ana, düýnkide Aşgabatda bir gyzy şeýdip näçinji etaždan zyňanlar, gynap-gynap. Olam ýegenleriň birnemeleri bolup çykan dälmi? Tanyşlarymy zatlary bolansoň, işi ýapanlar. Ol ene-de, türk-de aglap otyzat edip oty, iş-zat edip bilenok. Enäniň ýüregi size neme däl oýunjak däl. MHM-lar, polisiýalar, türkmen hökmeti, haramzada ýegenler. Enäniň göz ýaşlary size müň etse gaýdyp geler we siziň tohumyňyza-da, her gaýsyňyzyň. Bir enäniňki. Ondan başga-da sizi gargap oturanam ondanam kän. Bütin halk sizi gargap oturan, haramzadalar. Gorkaňyzakmy? Halkyň gargyşy, enäniň gargyşy iň agyr gargyşdyr. We çagalaram, ana, düňküde Türkmennews-da çykan täzelik habar, bir çagany öz atasy şeýle gynap nemeden. Başga mowzuk Türkmenler, türkmen erkekler. Siz başga ýurtlara gideniňizde özüňiziň Türmestandan çykanyňyza indi özüňizi azatlykda görýäňizmi? Azatlykda görüp gyzlary, çagalary gynamakmy indi siziň işiňiz? Çagalary, gyzlary, aýallary gynamak üçin çykýaňyzmy? Azatlyga çykdym diýip indi hemme zatlary edip bolýar diýip neme edýäňizmi? Men düşünemak. Hany siziň utanç-haýaňyz, hany siziň adamçylygyňyz? Türkmenistanda et bildim, hiç kim işzat diýmedi, hiç kim meni basmady, ol gyzy basdylar ýa-da ol gyzyny gaçyryp gögerdim indi men diýip, indi arkaýyn başga ýurtlara baryp, başga ýurtlarda-da şo gyzlary şeýt näme etjek bolýaňyzmy? Kiçjik gyzlar. Amerikada bir anna şeýtdi. Rossiýada biri şeýtdi, Türkiýede. Baran ýeriňize hapaçylyk getirýäňiz. Näme üçin? Türkmen näme ne hapa ilimi? Türkmen näme hapa halkymy? Size şu zatlary öwredýärlermi? Enataňyz ýa-da mekdeplerde men düşünemak. Ýa-da ana bir neme özüne aktiwist diýen biri geçen ýyldamy haçan wideo goýup bir mugallym aýalyň özüniň geýimlerini zatlaryny çykarýanyny zadyny edýänini mekdepde özem. Bir a ol aktiwistiň özi haramzada ekeni. Ikem mekdep näme size şeýle zatlar edilýän ýermi? Indi biziň mekdeplerimiz porno saýtlarmy? Hökman mekdebe baryp şu porno zatlary etmelimi? Erkeklere-de, aýallara-da degişli bi. Etjek bolsaňyz öýüňizden ediň. Hiç kimse iş satýanak, ýöne öýüňizden ediň. Mekdebe baryp näme edip ýörsün? Aktiwistler sizem. Bir wagtlar şol aktiwistmi meni neme etjek boldy? Gorkuzjak boldy. OBS-e baryp men seni neme wideo çykarýan, seň aýdan zatlaňy, sen neme etjek zatlaňy wideoda görkezýän diýip. Menem han et diýdim. Henizem edenak şol. Şol wagt men şoňa aýtdym. Men häzir sen harasment üstünde götüňden depdirip çykaryp gowerýän diýdim. Meni gorkuzjak adam eýýäm bir topar. Hemmesine neme etdim men. Siz näme indi size lak atmadyk aýaly şeýle arkaýyn gorkuzyp ne edip bilýän diýip oýlap ýörsiňizmi? Özüne aktiwistler diýen. Olara-da goldaw berýän birnäçe nemeler. Siz özüňiz oňaryň birinji. Başga biriniň ýanyna baryp, gorkuzjak bolup, ýa aýallary bu ýyldan başga ýyla geçip, ýa Olga Çaryýewa, sen öýle, sen beýle diýip gorkuzjak bolup. Her gaýsyňyzyň arkaňyzda bir hapaçylyk bar. Siz özüňizi eýdip nem etkezmäň. Men prosta aýdamak siziň näme, nähili haramçylyk edenligiňizi. Özüňizi goç görmäň. Eýdip-beýdip basyş edip aýallara. Diňe Mahammad däl aktiwistler. Sizem şeýle etjek bolýaňyz. Öňem aýtdym, häzirem ýene-de gaýtalaýyn. Aýallara men hiç haýsyňyza-da degdirmerin. Alamaly etişim ýalak sizem şeýderin. Alamaly haramzada aýallary bir topar gorkuzjak bolup, basalajak bolup, Leýla Kamalowa eýtdi, ýene biri beýtdi. Sähra bolýamy Olga bolýamy ýene biri bolýamy hemmesine baş edip haramzada trapkadan beter. Ne erkek ne heleý. Özem bilenak kimdigini göt beren. Şeýdip siziňem götüňizi açyp bilerin. Ýa arassa iş ediň hereket ediň ýada sizlenem göreşmeli bolarys. Siziňem götleňizi açmaly bolarys. Subutam kän siz hakdada. Ýazan zatlaryňyzam kän. Ýadyňyzdan çykarmaň. Mende arhiwler durandyr. Her gaýsyňyz barada. Indiki mowzuk ene şu neme barada. Türkmenistanda diňe ýegenler şu hapa biderek zatlary edip ýörenaklarydda bir topar baý Puly bar. Lişni puly barlar haramzadylar. Maşynlary çapyp zat edip çagajyklary urup geçip gözler. Men şu ýerde hazir wideony paýlaşaryn. Peşehoddan barýan çagajygy haramzada urup geçen. Yzyndakam durup bilmän üstünden basalap geçen. Ikisem çapyp barýar. Ikisem. Artykmaç puly bar diýip, her haramzada indi özünden ýegen görüp ýör. Diňe ýegen haramzadalar dälde ýene türkmen başga baý haramzadalaram. Indi adamy öldürmek bular üçin hiç zat däl. Her gaýsyňyzy lýuboý momentde wse rawno tapyp bolar. Her gaýsyňyzyň atlaňyz bar, zatlaňyz bar. Hemmesem ýygnalyp oturandyr. Türkmenler. Arassa bolup başlaň indi arassa. Türkmenler. Siziň janyňyz süýji bolsa başgalaryňam jany süýjüdir. Tym bolýa ol çagaň jany. Siz ol çagany öldürip geçdiňiz. Öldürip gitdiňiz. Özüňizem durmadyňyzam, zat etmediňizem gitdiňiz çapyp. Indi şumy türkmen diýeni? Myhamalar, haramzadalar! Hany siziň gözüňiz nirde? Hany siziň şeýle bize seredip oturşyňyz, bize basyş edip oturşyňyz, bizi yzarlap oturşyňyz, hany hakyky hukuk tarapynda siziň şu işleriňiz nirde? Näme üçin şu haramzadalar, ýegenler, tohumlar, haramzada! Göt beren tohumlar. Bir topar baý nemeler haramzadalar. Kiçjik çagalary basalap geçip dur siz bolsa hiç zadam edaňzak. Näme üçin? Nirde siz? Haramzadalar. Polisiýa diýen haramzadalar. Nirde siz? Näme üçin ýollarda arkaýyn çagalary şeýdip geçip durlar? Näme üçin? Siz pikir etmäň siziňem çaglaňyz bar, siziňem tohumyňyz bar. Gargyş diýen zat hemmäňize ýetýär. Enäň gargyş üçin bolýar. Soňky zadam aýtjak zadym şu ýerde Orsýete gidýän türkmenlere meň ýüzlenmäm. Birinjiden-ä Orsýetde görüňiz barmy? Ana dünküde Soýunowlaryň we Halk Hereketiň saýtlarynda wideo çykdy. Bir maýoryň wideosy. Meni alyp gitdiler, aldadylar, kontrakt berdiler, men neme etdim, golumy çekdim. Birinjiden-ä biziň hiç haýsymyzam ynanamzak. Uje metodiçkadan aýdylyp oturan zatlar. Orslar orslar şol Ukraina iberýän soldatlaryna şu metodiçkany berýärler. Şeýle aýdyň, plena düşseň şeýle diýmeli, nemetmeli, şeýle zatlar hereketler nemetmeli, şeýle görkezmeli diýerler. Bularam şeýle hemmesem po metodiçke metodiçka ugrundan şol bir zatlar aýdyp otyrlar her gaýsam. Käbir ýerlerde üýtgeşikdir, ýöne başsi bir zat. Şol bir zatlar. Başga atlary, zatlary berip bilenok, ýöne şo metodişka boýunça hemme zady detalny aýdyp berip otyr. Türkmenler, siz Orsýet tarapdan Ukraina gitseňiz, hiç haýsymyzam geçirmeris. Rehimimizem bolmaz, zatymyzam bolmaz. Siz. Haram ölersiňiz. Ýa-da birinji siz türmä düşersiňiz. Size ynanmarys. On sekiz ýaşdan soň ýuridiki tarapdan jogapkär. Tapawut ýok. Ugolownyý kodeksden, graždanskiý kodeksden hiç adam seretmeýärler. Siz bildiňiz, bilmediňiz, ýene bir zat, o zatlara seredilmeýär. Ýuridiçeskiý siz uje ýaşyňyza ýeten adamlar. Ýuridiçeskiý tarapdan. Ine, maňa şeýle bir gürrüňler aýdyp berdiler, birnäçe meň tanyşym Orsýetde gezip ýören, Çemen diýdiler. Bir topar türkmenler rus dilini bilenaklar diýdiler we olary ýuridiskiý firmalara baranda ýa-da konsultasiýa alnanda diýdiler, olara birnäçe dokumentler berýär, olaram düşünmäni, zat etmäni şol dokumentlara gol çekýärler diýdiler. Ol tarapda iki tarabam günäkär we jogapkär. Orsýetem, şol firma-da we türkmeniň özem. Tapawut ýok sen düşündiň düşünmediň tapawut ýok. Özüň günäkär. Gol çekmäge seni mejbur eden aklar. Sen özüň gol çekip otyrsyň. Gol çekmäge razyçylygam bermek gerek däl. Şol dokumentlary eliňe alyp, soňam bir ýere iberip, naprimer, rus dilini bilýän adamlara iberip okatdyrsada bolar. Kraýnyý sluçýy biz bar. Biziň hemmämiziňem kontakt zatlarymyz açyk. Ýazyp bilýäňiz, haýyşt edip bilýäňiz, okap ber, görüp ber diýip. Hemme zat biz size kömek ederis, görüp bereris, okap bereris, aýdarys. Ýuridiski tarapdanam aýdyp berip bileris. Men ýurist. Şeýle ýuridiski tarapdan size kontrakt zatlary berýän bolsalar, iberiň, men size okap bereýin, aýdyp bereýin. Birnäçe adamlar maňa öňi beren, men olara kömek eden şo tarapdan. Daže türklere-de birnäçe kömek etdim men uje. Kyn däl bu zatlary biz etmek. Biz öz özümiklere-de kömek ederis, başgalara-da kömek ederis. Edibem otyrys. Sizden iň uly, iň wajyp talabymyz hiç wagtam başga ýurda gidip, başga ýurduň adamyny Adamyň, çagaň, aýalyň janyny alyp ýaşajak bolmaň. Haram ölüň şeýle etjek bolsaňyz. Haram ölüň. Başga size sözüm ýok. Şeýle zatlary etjek bolsaňyz siz näme üçin öz ýurduňyzda edeňzak? Näme üçin öz ýurduňyzda diktaturany aýraňzak? Maňa şony aýtyň. Näme üçin siz daže çykyşyňyzda gorkup otyrsyňyz aýtmaga Türkmenistan şeýle ýa-da beýle diýip. Iki müň dollar alyp otyrys Türkmenistanda diýip otyr. Bir müň bäş ýüz. Müň bäş ýüz iki müň dollar alýan bolsaň seň Rossiýada görüň bamy? Şonça pul edinip oturan bolsaň. Birinjiden uje şo taýda sen neme edip otyrsyň? Aýtmaly zadym kän ýöne neme edip otyrmaýyn. Size dilimi kapalap otyrmaýyn. Ýene-de bir zat häzir ýadyma düşdi. Munam häzir goýaryn şu ýerde. Bir aýal Türkmenistanda öz organlaryny satyp pul edinjek bolup oturan. Bu pahyr, bu halk, neressäjik halk uje näme etjegini bilmäni öz organlaryny satyp, eýdip beýdip pul edinip çörek neme etjek bolan. Çöregi ýok halkyň, haramzada tohum, haramzada mahamylar, çöregi ýok. Bularam düşnenaklar şü öz organlaryny satyp soň näme görjek sen onda şeýle etjek bolsaňyz şeýle öljek bolsaňyz içinde turuň biri biriňize kömek ediň ýazyň bize uje bilenim edip başlaly hereket et başlaly ine ýazyň. Şeýle nemelere ýetseňiz, şeýle hereketlere ýetseňiz, naýomçistwo gitjek Orsiýada ukrainleri öldürjek bolsaňyz ýa-da öz organlaňyzy satjak bolsaňyz, onda hakyky hereket ediň, öz ýurduňyzy azat ediň. Ine, biz taýyn siz bilen size kömek etmäge zat etmäge. Biz-ä gowy ýaşap otyrys, biz şükür Allah, bize bu zatlar gerek däl, ýöne biz ýurdumyz üçin, Ilgiýes, Ýurdumyz üçin, siz üçin. Bize ýurdumyz gerek. Size-de gerekdir, dogry dälmi, şeýle ýaşap oturan bolsaňyz? Ýöne gerek bolsa, näme üçin öz organlaryňyzy satýaňyz ýa-da öz wyždanyňyzy satýaňyz? Namysyňyzy satýaňyz? Hereket ediň, hakyky hereket ediň. Ýazyň bize, bileje turaly, bileje edeli. Bileje durup, hemme zat edeli. Bu tohumam neme dal. Putin huyçinam haramzada olam indi weçni dal. Olam indi gidýä. Haramzadalaň hemmesem uje nesip edende uje gidýä indi. Olaň wagty dym az galdy. Dym az. Taşda türkmenler başlaň galyp başlaň ýazyp başlaň edip başlaň. Herekete geçiň.